Lem. E rile ga re simolola puo e kwa tshimologong re ne re kgobokane fa botlhe puso ya sekgatla mono moruleng le ko bitshwana le mpe e leng botswana ka jeko mme ke tlile fana ke na le mafasana otlhe a ka kwa botswana ka eta ka ba bega gape ga lona jalo le se ka la makala ga e le gore ga ke atla le bona ka gore ba ntlogetse ditiro gore ke tswelise pele mme e tla re ko helong ba tiro e ba tlatla gape ke ete ke ba bega gape Jalo ke tsile le ba ba mpatileng, ke na le baramela ba babedi, o mongwe ke letsebe wa ramaru a pula, o mongwe ke ngwana wa thari thari wa tlhabane a magadi Tshenyegelo ke ke monna wa Philane. Ya re tlabe ke Leboa Ramadi wa Pula. Re la nkitse ke bina gape mantswe. Re nagana ga mmogo. Setswana sa re, le ga le bomme ba se ka ba mo bomai. Setswana sa re, ha mosadi a kgonama, o a ba ikantse mosese o ko ko morago. Jaanong ga ke itse gore ge ba rona rangwane kidimana a kgo nono a inama ene o ikantse eng kana o na le pesi ko ko morago ga itse jaanong banaka di sala re re simolola ke re bolela gore didimana o lepela le mena o le gogela ko lona go tlebele wele mo lona mme a re nneng podi matleba re se ka ra itetlelela gore didimana a re raretse o re batlela mathata le dipuo tse e leng gore ka moso re tla re setse gore ka ikarabela ka mokgontseng jaana gore re mo isetse letsogo re tlogele puo e re buang le ene ya bogosi re mo isetse letsogo a ba re mela ba bone ke bao ke bao ba mpiditse ke dinokwane ke dirukutli ke yone go dira anc ye ga se ba kgatla mme a ntse ke ke ba kgatla ba gagwe ga ba mmatle Kana gate gate letlalo la kgomo bo- bo kgopa phologolo ba bolola hatshe wa motho ba bolola mo kotsi wa motho o mongwe ya ba ba sebolana a ba bolela molato ona mo makgetleng a batho ba bangwe mme ntse ya le gore ke molato o kwa gago jaanong manaka rona yaka ke le boleletse gore le itshwareng le seka la tsala dipelo la lwantsha tshimana le seka la etsa sepe sepe sepe sepe se e leng goreng um e ka re ka motho e le gore ga di se gore ka araba ka mokgwa o ntseng jang jaanong go diragetse rona bana ka direng botle ke di bolelele ga re na madi re ba tlhoki ga re na madi a go rekela diagente go le ntsha ko ditonkong go di boelela ge sebo ditsela ga re na ona go tla bo go raya gore re tsenye matsogo mo dipataneng mo re leke go koleka mašelenyana ao gore pilo le batla re ba boeletse tidimana o na le madi a mantsintsi o sala a simolola go ja 1940 go tlo tsena yaanong madi a gwe ke moko dikgetse di kana mmuso wa ntakgetse o kana wa madi a jaanong yana ka nna tabola tshameka ka one ka gore madi ao ga a berekela o ne a tsaya mogolo lana le go reka dikgomo go digonye go na le lenyalo ko swasilente dikgomo tseo yanong ga lenyalo ga leyo dikgomo ga di boe e ile ko kae di mo kgetseng ye jaana ge motho ile gore ena ga a kokulelwe ga a je mphuputso wa phatla a gagwe o ja mphuputso wa diphatla tsa batho ba bangwe o nana kwa go sameka ka madi a ka re samekisa jang

le ba baswidi ga ba kgone disegela tsa baswidi jaanong bagaetso um monna o o tshameka ka rona o a re tshamekisa ga a na sepe le rona go sotla le mokgwa o ntseng yang o batla gore ela a tswelele pele na re sotla re sotla re sotla ka re sotla yang mme president mandela o beile buka e nngwe a re tsela e isa mo kgololesegong e mapapa Tsela e e isang ko kgololesegong e makgwakgwa, ga e boretse. Le mo Bibeleng go teng gore tsela e yang ko legodimong kwa e tshesanyane e bile mosesane. Bagaetsho, ga go na kgololesego e o ka e bonang o e tsholela mo go rekeng go te tsaya, jaya. Kgololesego ke e ya lwelwa. Kgololesego e re nang le yone mo South Africa yaneng, bontsi bo sule, bontsi ba golofetse.

ga a ka a ketla dira gore a tshwanwe gotlhe gotlhe se tirimana a se dirang yaanong o fedisa nako o fedisa nako gore taba ntse tsweletse pele bangwe ba fele dipelo ba etse um bana ba iseraela ga ba tsoko ko egepetwa ke irile mo tseleng ba bara a bona mosisi wa rurisa ko karana re gorogaleng re bona ke tlala mo setekeng mo nna ra boela re boela ko re tshwanteng ke sone se dimana a re mo le ka go se dira gore ka re ga nako e ntse e tsamaya ba bangwe ba healthy pelo ba re no a re boeleng ko moneng gore ke ena ka jesang mme ke a re kopa gore dipelo tsa rona di se buduege le se ka la koafala kgololesego ga e tle e tshorwa mo sekotleng go ke tsaya kgololesego ke wa e lwela

Jaanong kajeko re a ipusa re le merafe ya batho ba bantsho, ra ipusa batho go tlo di tlhamala di di nne maatlapotsane. Ragaeso e ne e le gore ka moso ka mmantaga tle re le ko kwa mafikeng Tsheko ya rona le Tidimana e tseilwe, mme a be ke re bolelela gore Tidimana o fedisa nako ka mme ke o bulegela yana. Tsheko e ga e nke e tsena ka moso, ga e nke e tsena ka moso tsheko e ke e busetse ko morago, mme e le ka ona mabaka a gore Tidimana o fedisa nako jaaka rre Molefa a ne a re bolelela yana. Re emisitswe ke tšhelete e e leng gore e ne e batliwa e le deposit. E batliwa ke court, High Court, gore pele ga se go etsana le gore madi a teng ke ona ntse re abelana 50,000. Ke ona Tidimanana a ntse a leka go a emisa, a leka go tshosetsa di-administrator-ra, a leka go tshosetsa mongwe le mongwe ka diagente tsa gagwe, kana diagente tsona di mo tiro, di mo ja koo.

re ke re kopaneng sentle re re seka la re re le ratetse jaanong di tsaya sebaka se se telele yaka sala re simolola ntse re bona re o alega a tsaya ditshwantsho tsena nna ke bona kare ga a heta gore a ba se romela ko go nna le gore sa ko ko diagendeng ba simolola ba se transcribe ba se translate le go romela ko kgote go romela ko dimala le one re emelane jaanong sengwe gape se se- se se re dileng ke sona a se

Tsela ya rona e puso ya e tlhamaletse, re itse gore re ya ko kae, re itse gore re dira eng, ga re itseye. Jaanong re ga gotlhe gotlhe gore bana marumo a rona ke ano, jalo ko ba ka marumo ke a boneng lona di ipaakanyeng, mme ga selo re hetsa.

Jaanong dilo tse Bagajesena eh ke ne ke lebetse ka di 14 tsa July ke ne ke lebeletse didimana a sotlelega go thwe ko o ka dipidipidi ga a kolone a sotlega mo ofising ena ne ke mo lebeletse le ko mosuti ke thusiwa ke monnao

mme ka nnete o ne a tswa jaanong ke makadiwa ke raya ngwaneta gore monna o kana ka yona ela motonatona ela wa o tswang kgalolowe e le motswana o tlhamaletseng a ga a bone seemo se a leng mo sone go nna ko itsile ya gore a tswa a tswa a tlogela batho jaanong o sokodise ge diagente re re ntse makgotlana kgotlana o dietse bana ba rona ditiro gore tota tota motho wa modimo ona o ikaela go dira eng ga ke itse

re se dire mme ke a itumela ka gore yaanong tota bogosi ba rona ne bo siame re na la administrator administrator ke ene e leng goreng o tla ba a lebeletse tsamaiso ya morafe o tla ba a lebeletse ba dikena mphile mabile ke seng ba dinyaka yaanong go na dikgatso e go tshwanetse di tseye tsona ga nke ke di bua go naneng yaneng ka gore tsona sa re ga ne bogologolo o itse di o ka re ne re lebelela basadi basadi botlhase ba go lethale gate ka bua tsene le mosadi e se ntse ke re ke abala na ba re malakia sa khutse makatana malakia yalo e nna ga di dira yalo gore ke be ke ke punya mala nte re ne mpele o tshelle ke ke tla tlogela administrator le kgannye ke mo tlogela le interim committee ba tla etsetsa ke buile le bona re editse gore seemo ke